Mae Cyfres y Pump yn gyfres o bump o lyfrau gan bump awdur a phump cyd-awdur ifanc sydd wedi cael eu sgwennu ar y cyd a maen nhw... pwrpas y llyfrau ydy dod â lleisiau ymylol i'r canol o fewn llenyddiaeth Gymraeg. Mae'r nofel gyntaf, sef Tim, wedi cael ei sgwennu gin Elgan Rhys a Tomos Jones. Yr ail nofel um, wedi cael ei sgwennu gin Mared Roberts a Cerian Gatehouse, sef Tammy. Y drydedd ydy nofel i, sef Anik, gen i a Maham Umar. Y bedwerydd nofel ydy Robin gan Iestyn Tyne a Leo Drayton, a'r nofel ola' ydy Cat gan Megan Angharad Hunter a Maisie Owen. Mi ddoes i'n rhan o gyfres y pump ar ôl cael yym e-bost gan Elgan Rhys sef Arweinydd y prosiect a babi Elgan Rhys ydy'r yym y prosiect mewn gwirionedd. Yym fo gath y syniad a hefyd y syniad o neud o'n yn brosiect cydweithredo- weithredol. Yym ag o'n i yn gyffroes o'r cychwyn cynta i fod yn rhan o'r prosiect ac yn awyddus iawn achos bo' bo' fi'n teimlo bod o'n brosiect arloesol, Yym, ag arbrofol yym yn y ffordd 'dan ni 'di mynd o'i chwmpas i i sgwennu y nofela. O'n i'm cweit yn siŵr be' i ddisgwl i fod yn onest ond yym nesh i ddysgu llwyth ag odd o'n fraint ca'l gweithio hefo gymaint o leisia' ffresh ag yym cyffrous a chyfredol. Oedd gweithio efo'r awduron a'r cyd-awduron eraill yym yn broses braf iawn yym o'r cychwyn cynta'. Yym yn y gweithdy cynta' ar Zoom achos yn amlwg oedd bob dim yn rhithiol oherwydd y pandemig a mi nath Elgan a Manon Steffan Ros sef ymgynghorydd creadigol y project nathon nhw greu gofod ofnadwy o saff i ni drafod pynciau cymhleth, dwys ac anodd iawn, ac dwi'n meddwl pawb yn teimlo bod nhw'n gallu bod yn agored ac yn onest am sut oedden nhw eisiau i'r gyfres weithio, sut oedden nhw eisiau cymeriadau gael eu datblygu. Um, yeah, ac oedd o'n oedd yr ysbrydoliaeth, deg wir, yn enwedig gweithio efo'r cyd-awduron ifanc, o gen nhw gymaint i gynnig, gymaint i ddeud, um, Felly ia, nes i, nes i wir fwynhau. Um, bwriad y gyfres ydy tynnu um, cymeriadau um, sy'n fel arfer ar ymylon o fewn llenyddiaeth Gymraeg a tynnu nhw i'r canol fel bod ni'n canolbwyntio ar eu profiadau nhw um, a bod y profiadau yna'n cael eu cyfleu mewn ffordd authentic, um, cyflawn. A mae'r themau yn amrywio yn ofnadwy o nofel i nofel, Ond rhei o'r prif themâu ydy iechyd meddwl, hunaniaeth, yn benodol hunaniaeth rhywedd, um, yn, yn fy nofel i, um, Islamophobia, galar, um, llwyth o, o bynciau dwys cymleth ond sy'n cael eu trin a'i trafod gyn lleisiau um, ifanc Um, a dwi'n gobeithio fy pobl yn gallu unieithu efo'r profiadau yna. Anik ydy um, cymeriad uh, fy nofel i hefo Mahem Umer a mae Anik yn mynd drwy lot yn ystod y nofel a'r gyfres i gyd. Um, mae hi'n delio hefo galar um, colli rhiant a um, drwy hynna mae hi'n um, yn ffeindio yym cynhaliaeth a chryfder drw 'i chrefydd, sef Islam, drw- drwy 'i ffrindia hi, sef y pump ac ambell i ffrind arall. Yym a'r yym a hefyd celf, mae celf yn bwysig ofnadwy iddi hi. Ag o'dd o'n braf yn dysgu am ffyrdd wahanol gwe- ffyrdd gwahanol o ymdopi efo petha. drw sgwennu am Aniek a drw siarad efo Mahym. Felly ia nathon ni roid Aniek drw dipyn ond yym ia dwi'n gobeithio fy pobl yn yn mwynhau dod i nabod hi ag yn mwynhau'r daith efo hi. O ran beth sy nesa i ni fel awduron yym dwi'n gobeithio wel ma' 'na sgôp anferth dwi'n meddwl i'r pump Yym felly gobeithio fydd 'na fwy i ddod achos dwi'n hun isio gwbod be' sy'n digwydd i'r cymeriada a hefyd y cymeriada ymylol. Felly croesi bysedd yym a watch this space gobeithio fy' 'na fwy. Yym ond ia diolch am wrando ag cofiwch fynd i brynu'ch llyfra neu'ch bocsset. um, yn eich siopa llyfrau lleol um, neu ar y we a cofiwch fynd i ddarllen uh, darna uh, cydaduron ar app am. Hwyl fawr!